Tarbang sakawan marpati bagus pian kamari yai Andai kata jua idaman hati bilang Din

Kalo pada samalam dikisahakan ini parjalanan Rua Samar lawan Narasoma ka Panggi lawan Gumayana, ujar kita Samar bajalan lawan Narasoma batamuan lawan Gumayana di situ. Jadi ujar Samar siapa ngaran ikam? Lalu ujar Gumayana aku Gumbayanda, ujar di situ bakanalan lawan Samar. Jadi ujar Samar handak ka mana ikam? Ujar jar Gumbayanda aku maantarakan kambang. Kambang gasan nangapa? Gasan jujuran lawan Dewi Kunti, ujar Gumbayana. Jadi Haji Samar kawakah aku mainjam kambang jua nini? Kawakah Haji Samar aku manjapai kambangnya? Jar Gumbayana, ayo kawa, nang ngarannya kita sudah bakawan. Lalu di situ Samar jar kita diinjami Gumbayana oleh kambang. Tapi nang ngaran Samar ni raja akal jua Samar nihan bisa mamuntal. Jadi Haji Samar diculung oleh nah itu Samar kambang lawan Narasumba. Jadi nangapa Jeneral Sumba ujar samar pigang kambang nini. Jar samar bilanya ini sampiyan nang kawinnya kada bataha lagi. Lalu di situ di ambil oleh Nara Sumba kambang. Jadi jar Gumbayana kamana samar kambang ya. Hadang lah jar samar Bagong lagi manjapai. Takuni Bagong nala garing lagi manjapai jar jua. Jar di situ lama kalamaan ujar jar gumbayana ini samar ini kanapa maka macam ini kita bakawan di saut jar gumbayana ayu samar kam baliakan kambang ya jar samar ayu ku kam baliakan kambang cuma jar samar satu sarat harus tandingan dahulu lawan narasuma jar samar kambang ini kami ambil gasan narasuma nang kawin lawan dewi kunti lalu di situ jar kita paperangan. Tarjadi ja kita paparangan tarhadap ini narasumba, tarhadap bang-bang Gumbayan nah. Ya pina ngaran Gumbayan ini urang masih belum mempunyai pengetahuan. Jadi katiwasan narasumba. Gagal ujar kita narasumba. Siapa tarasumba lagi kita.

Aku udah asa madahakan aja nang lagi ringin mulai mulai tadi tantulak tuh sampai datang ke sini air tuh asa runtuh jantung uma aja aku nang lagi ringin heh kayapa jua tak aku nang lihat gugup ja nang lagi ringin aku bae gugup jua bae aku bae. Ai, apabila aku nadai bapailah, ai ngalih dikisahkan. Aku ni hati ni bapai maras masih marasakan sedih dan pilu. Bagaikan kena duri sembilu. Ah, nalagaring macam-macam haja nalagaring ni. Ah, jadi kita ni anak ai samantara baistirahat dulu anak ai. Oh jadi kita baistirahat bapak. Iya anak hai, kita kaina maatar kambang ka nagara cabar rata harus di kunti anak hai. Nah jadi narasumber nang kawin anak hai. Hmm, bapak bujur bapak hai. Jadi samantara kita bapandi pandir dahulu anak hai kita manapas salah. Kaulun asa ngangala banar jua dah lagarinya sudahan. Aku hanyar datang di kandangan paling saminggu kalu ah. Mapa bapak dicari. Ah kada papa nah geria ku bulik tu, mahibur hibur hati dahulu han, mahibur hati nang luka anak hai, umai bepal hai, iya am anak hai, nah jadi ini anak ai lah, kita nalagiringan ini tahun baru parak sudah nalagiring ai, hmm parak bapak ai tahun baru sudah, ah kada karasan setahun pulang anak ai betuha pulang umur. Kada karasan bapai urang pulang. Hahaha kaya duh urang pulang. Paham lah bevan jika ni satahun pulang nah. Bevan ni kira kira bisa kada paham. Napa nah lah garing. Kira kira ingat haja lah pandiran kita nah samalam. Nang di waktu dahulu tuh. Ingat haja kalo bapa. Apa anak. Aku kada tahu anak ai. Nang panting mun bapa kada pintar ada yang kada ingat ini. Nang kaya anak buah.

Aku kada jua manurut akan bapa banar eh, jakanya urang bapa ni marasai eh, jakanya bapa ni lah kada kuitan marasai tahambur sakawah gigi ka aspal. Hah talah garing macam macam ba anak hai, aku muhar lawas wan bapa ni sudah, aku dendam ah wan bapa ni aku dendam lawas sudah. Ah, kala garing mangkada-kada anak ai. Napa nala garing mangawani lawan kawitan anak kada bulih anak ai. Kada jua. Nya balajar wani tu lawan kawitan dahulu. Bila sawat lawan kawitan tu kada wani lawan urang pulang am. Haa luput am anak. Kada jua luput bapak ai.

Kita ne lagi ringai lah. Pertama lagi ri aku ne mani ikam ne ni lakai han ngaran anak-anak ko anak ai. Bila tak bebaik anak ai kelakuan anak ai jangan nang kaya ini anak ai. Tetamu lagi ringi bila ngalih han bagung nang kaya ini haja jua. Ai habib ai, dah lawa ai dah, nya kami ni katurunan manga sudah, nya bila nya anak ibarat akan itu kan daun tu bapak ai kada jauh buah kada jauh pada pohon itu, nah ngaran kawitan nya adalah kai kai ni hudah jadi kami ni ka kai ni jua, ayuh anak ai sabar ai anak ai beri marah supaya ko ni urang ni urang pulang kawin bapak ai, aku maka mandarita am.

An, aku kaganangan pandu haja anak ai, asa masih ada haja pandu anak ai. Heeh bapa ai. Ya, ya Radin Narasoma, akang samar sampiyan kakang. Ah, kami baistirahat sapandang dahulu pun. Napa bapa adik ya buhi manulih ka balakang. Kada papa aku anak ai. Au nangapa kah anak ai ha. Kaka aku samar, maksud macam mana kita lagi samar. Ah kita bajalan ka nagara tapala rata. Hadap itu ah di wiku di tali beranta matarakan kambang sampiyan nang kawin ko. Ah bapa, radi narasuma pulang bapa ai.

Ayo anak ai kita bajalan pulang nang ragaring ai. Jadi rupanya manurut dalam caritanya lalu Panyeror Samar salasai babicara ujar kita lawan nang ragaring salasai malapas nalah di bawah pohon ujar kita Samar tuntung bapandir-pandir di bawah pohon balimbing. Jadi Samar umbah bapandir-pandir itu bajalan ujar kita lalu di

Bar, ai tahu lawan diulun lah. Aku tahu, karna aku ada pernah mandangar bilanya urang nang rupanya kaya ini, randah-randah, parut minda ganal, ini samar. Ah, bujur haja pun, hidung mamikrupun ubat ngitu samar. Sampiyan siapa? Bar, aku Jin Gunda Wijaya samar. Ih, Jin Gunda Wijaya. Hehehe, aku Jin Gunda Wijaya. Aku urang kulat hutan alas pendewasa semar aku urang hutanan eyalah urang hutanan lah takasia nangapa lakunnya aku ini ada nang kucari semar iih ar itu siapa itu pamuda baik rupa semar. Itu aku mandangar, aku malihat itu pamuda langkar daripada daripada ikam baempat sabar. Hah, kami ni ada serak kaini rupanya sama. Kami itu kudian tu sama pang bari jadi kakaini haja baritaan. Ni anak ulun baritaan nala garing, bagung jar balita nya kaya ulun ni pang dengaran buah kada jauh daripada pohon. Itu siapa sabar? Nah, nang kakanakan itu tu pimpinan kami.

Urang mana Semar? Ah, itu tang nagara Derawaka pun anak ulih bagawan anggi Sepati pun. Inya ada masalah jua jadi malariakan diri jua wan ulun wan. Ulun ni asalnya mulai peratapan di Citaru pun, cuma no lalat mahurung tarus nagarinya nih dah. Ah. Jadi, sampiyan ini kanapa maka manjaga pajalanan kami pun? Kami ni handak ada parlu jua. Mar, aku handak bertanya Semar, ikam tujuan ka mana Semar? Kami tujuan kada ka mana-mana, handak ka negara Campalarat ha. Apa Semar? Anu ulun batukan sedikit. Anu mantok ai bulik di kandangan samalam batukan. Ha Semar, jadi itu handak kada kira tapal rata Semar? Inggih, kami handak maatar pimpinan kami Narasoma ngarannya. Nah, handak kami kawinakan, handak kawin lawan urang Naga Tebal Rata lawan Hiwi Kunti. Jadi, ah, jujurannya itu pun satangkai kambang Nah, bila dapat kambang, kawin lawan Dewi Kunti. Har! Jadi kambang Semar. Tinggi kambang. Kambang apa itu Semar? Kambang nini tulin naulun kada. Kira-kira asa lawas saja jua pang umur sudah. Kada suah ma manamuni kambang pun. Kambang itu ampat warnanya pun baunya ampat jua. Hah, kira-kira kada ada lagi di sini. Ulun gin hanyar mandangar ja kada tahu ja nang kaya apa kambangnya. Oh, jadi Semar, itu kambang? Hah, asal ikam tahu Semar.

Lalu, kambang itu dibawa ulih Gumbayana. Nah, oh jadi kambang dibawa ulih Gumbayana Semar. Inggih. Oh jadi, jadi Gumbayana mambawa kambang kada empat lawan kami di jalan. Jadi jar kami, ayu ai kami minjam kambangnya dahulu. Karena bagus kambang nak lalu kami ambil. Nya ulun nang pun gawian ni jua. Jadi itu ulun ambil gambang ja ulun wan narasuma kambang. Lah jadi di situ bakalahi gumbaina lawan narasuma pun ha kisah haja tuh. Lalu katiwasan narasuma eh gumbayana katiwasan di situ pun. Jadi mbah katiwasan itu gumbayana lalu kami bawa kambang kami nang maambilnya pulang pun.

Jadi, ayo Semar, aini nang Sema harus kawin anak haja putriku Semar. Harap kawin lawan Jin Gunda Wijaya Semar. Harus kawin lawan putriku Jin Gundawati Semar.

Ini ternyata kambang ini ada ampunnya pun. Kambang ada ampunnya semar. Nang ampun kambang itu jin Gundewi Dewade pun anak oleh jin Gundewi Jaya pun. Jadi itu kambang milik jin ah semar. Milik jin Dewi Jaya pun, lah inya datang ka sini pun mancari kambang, pas datang lawan kita Jadi maksud samar macam mana. Nah nang sulitnya kaya ini pun. uh, anak Gin Gundewijaya itu nang baran Gin Gundewati mancintai lawan sampian pun ayah apa sampian mau kah kada kah sama aku kada mungkin mancintai bini-bini lain aku sudah niat hadap mancinta lawan diri kunti semar ujarnya apabila sampian menolak kada mau Sampiyan barangkali dibunuhnya pun oleh Jin Gundi Wijaya. Maka Jin Gundi Wijaya ini sakti orangnya pun. Kaya apa sampiyan? Wah, Semar, macam mana ini Semar? Bantu aku bapikir Semar. Kada tahu jua ulun pun ni kaya apa lagi caranya ni ulun pun han. Apabila jar itu Jin Gundi Wijaya, sampiyan apabila kada mau manuruti parmintaannya, sampiyan di Bisa dibunuh oleh itu jin Gundil Wijaya pun. Kakang Semar, umai macam mana Semar? Ai lawan harannya kada apa-apa jua pun. Kakang Semar, sampian tahu Semar, ilmuku habis Semar, ilmuku kan dicabut oleh Kanjeng Ramaku bagawan Angga Separti Semar, kada mungkin aku Semar. Ah, sulit am ne. Kayapa nala garing. Aku urang. Aku aku urang urang. Hah. Nala garing bisa kada kawa diulah dalam bapikir sama sakali. Aku urang. Aku aku urang urang bapa bapak. Marah lagi. Ah iya nala garing kayapa ini anak. Inya napa girang bapa. Ajin Gundawati itu anaknya handak lawan Narasoma anaknya, sadangkan Narasoma ni kada mungkin lah gini mengawini Jin Gundawati anaknya, karena jin pang anaknya kada mungkin lah anaknya, jadi kayapa ini lah gini kada dikabulakan lah gini ai dibunuhnya baritaan papacang matian lah gini ai pulang bapa ayah bapanya matian baritaan cuma aku jangan.

Aku bapak terserah bapak aja lagi, aku manggiring nang baiknya aja, bila kaya ini bapak kaya ini jua aku, aku nih bapak ibarat akan tadung tuh buntut nah buntut bapak ai. Jadi nang kaya ini bapak.

Kaya pagrit sampiyan pun bakal sama tunggu sapantang sih. Demini ako babicara lawan narak lawan diwi gundawati sima. Nah sampiyan haja babicara lawan diwi gundawati pun ha cocok sampiyan ini pun kaya apa kaya cari sita cara tarbaiknya pun ha. Yah apa apa ujar sampan sima.

Kanalakan dong, ngaran aa. Ae, siapa garang ngaran sampian? Aku ngaran banyak. Ngaran banyak ada ngaran harian ada, ngaran mingguan ada jua, ngaran bulanan lawan tahunan. Ae, siapa garang ngaran sampian?

Jin haja itu mambajah lawan aku apalagi manusia lah ai meri maras aku bapalai ai apa pala aku makapinggir lagi nah ni kaya apa lagi narasama kakang samara tanang sampiyan kak demi ni aku mamandiri bunda wati mas nah ya sampiyan pandiri pun.

Jadi macam ini. Kira-kira ah, kira-kira nya Kang Mas Tarsuma kada kaberatan ka mendampingi ulun. Ulun anak seorang jin, ulun kada lain mereka manusia, Kang Mas. Yah, adi Mas, aku kada keberatan. Nang ngaran jodoh, yah apa boleh buat, ini sudah.

Maksud macam mana garang? Maksud macam ini, bujurlah Adi Mas Gunawati bacinta terhadap Narsema, bujurlah ikam mancintai diaku. Ad, ulun basumpah demi apapun, ulun mancintai pian jua raga Kang Mas, ulun rela berkorban apa haja demi sampiyan.

Sampiyan minta bukti apa garang? Ayo tasana ka utarakan ni sampiyan. Ulun sanggup pi. Mah macam ini. Tapi kira-kira ikam kada kabaritan lah kalo umpama ini ku caritakan ya. Aku kada kabaritan demi cinta ulun lawan sampiyan Kang Mas Narsuma. Nah, ini macam ini, aku batarus tarang, ikam cinta lawan diaku, aku cinta jua lawan diikam, tapi lihat kita malu, coba lihat pandang kawitan sampiyan, kawitan ikam coba lihat pandang, ikam anak raksasa, umpama nih ikam umpat aku ka sana kamari, pasti apa ikam kuwitan ikam umpat jua, kada malu lah lihat ikam. Malu ikam, malu aku Nyai. Ikam lihat lakuitan seorang raksasa, aku malu jua kita di tangah masyarakat Nyai. Jadi maksud Kang Mas Narasoma macam mana Gadang? Maksudku macam ini, kira-kira kalau apa kada keberatan ikam maulah kusuruh bunuh kawitan ikam Jin Gundewijaya? Ai, jadi maksud macam itu kah? Kenapa Jin Sumbian macam itu? Ulun harus mambunuh kawitan lawan Jin Gunda Wijaya? Yah, satu-satunya cara kadada lain kalau kada sampiyan mambunuh, kalau kada ikam mambunuh kawitan ikam Jin Gunda Wijaya ai. Umpama tuh ikam kada kam bunuh ada kawitan ikam, kan malu nang dilihat urang tuh jar urang Narasoma mintuhanya raksasa, bininya anak raksasa, han lihat kada malulah aku. Kada malu lah kira-kira Narasoma bamintuha saurang raksasa kalaunya bujur-bujur tuh. Kalaunya bujur-bujur tuh Jin Gundewati cinta lawan aku, mau lawan aku, kira-kira hakun pang mangabulakan parmintaanku, hakun pang mangabulakan parmohonanku. Ai, demi cinta ulun lawan sampiyan ayu ai. Tapi, sabalum sampiyan ikam mambunuh inang kawitan ikam, aku minta ilmu kawitan ikam. Kawitan ikam kalu pernah aku mandangar itu ada ilmu kakabalan, kada di kada dimakan basilaburan. Kada dimakan senjata tajam, bisalah kira-kira ikam ambilakan ilmunya. Hah, demi sampiyan Nar, sumai apa haja bisa kulakuakan nah ni Han. Yah Mak, aku sanang kam ka mandangar kalu adanya sumai gini macam. Jadi, kalu macam itu, banar-banar cintaam ikam lawan aku.

Jadi manurut dalam caritanya, jadi di sini carita nang panjang kita pendikakan ujar kita. Jadi di situ narasum, narasuma, ujar narasuma aku hakun mengabulkan permintaan ikam, tapi dengan satu syarat ujar narasuma, bunuh dulu kawitan ikam Jin Gunda Wijaya. Jadi nangaran di, di Jin Gunda Wijaya ini sudah cinta lawan narasuma. Jadi di situ hakun mangagul akan lalu sampai pada waktunya di situ pas di malam hari jadi kita tangah malam jadi di situ nara itu jin gundawati ma ma intai itu jin gundawijaya jadi di situ sampai waktunya tidur jadi kita jin gundawijaya di situ diambil oleh itu jin gundawati ilmu itu di kerangkumannya lalu di situ dibunuh oleh jin gundawati jadi kita jin gundawijaya

Piniat, malihat sampiyan kamari, wah ini pang ilmu jin Gunda Wijaya nang kada dimakan basilaburan, sakarang aku mauntal ini ilmu, aku pasti kada dimakan basilaburan jua. Jadi di situ diuntal oleh narasumua jin kita, itu ilmu jin Gunda Wijaya. Nah sakarang jin Gundawati, ikam kusuruh hakun lihat, ikam handak lawan aku. Kusuruh mambunuh kawitan ikam, kanapa ikam hakun? Kanapa ikam mau kusuruh? Tang, ar sampiyan manyuruh, dami cinta ulun lawan sampiyan. Luput pang cara ikam macam itu, aku kada sanang. Sabanarnya aku tu kada bujur kada manyuruh itu, aku mancuba-cuba haja, mau kada ikam melakuakan. Tapi lep nang ngaran ikam kada bahati, ikam kurang ajar, hakun ikam mambunuh kuwitan. Kurang ajar ni pang ikam saita demi lalakian lain hakuin ikam mambunuh kuitan ikam demi ni liat ikam nang kubunuh jin guna mati ha paksa sampian macam mana kada usah banyak panjang lebar jin guna mati sakarang ikam nang kubunuh ikam liat kusuruh mambunuh kawitan ikam hakun ikam umpama leh kaina ikam jadi kawin lawan aku ikam mancintai laki-laki lain pulang satu saat kena disuruhnya mambunuh aku aku pasti ikam bunuh jua kena kalau macam ini ikam kubunuh haja kita.

Kakang samar, macam nih nai samar, aman asam urang sudah mambunuh kuitan dibunuh pulang urangnya pun. Kakang samar, macam ini pang samar kaadaannya samar, aku sudah tapalanjur-lanjur jua samar, ini jin gandawati ini kusuruh mambunuh kuitan hakun, padahal aku kada bujur-bujur aku sakadar main-main, bujur kada inya macam kalakuan macam itu. Tapi nikat nya liat ah bujur pun nitu nikat urang nya pun heh ulun nang gair jua pun andai kata sampian tu kena kawin lawan ini jin gundewati ini pas kena sampian inya munyak di bunuh nya sampian inya halus jua ni barang bunuh aja nya. Kakang Semar, jadi kita kada banyak waktu lagi Semar, kita atarakan itu kambang ka hadapan Dewi Kunti Semar. Nah, kaina hulu kita babati pandir hulu pun. Biar kita santai hulu pun disini nah. Nya ari sasar bapanas pun han. Iya Semar. Jadi sampiyan bunuhlah itu Jin Gundawati pun. Kakang Semar itu bini Suryawati ku bunuh Semar. Lihat setelah itu gin Gunda Wijaya ku bunuh kadada lagi tu batang rumahnya na ada sri hanya sapohon batang pudak Semar. Eh jadi ini gin Gundawati hilang mayatnya kadada lagi lalu timbul jadi sepudak pun iya Semar. Manurut dalam sajarah, kalo urang bahari bila bibinian tuh, bujang bibinian parawan kada bulih mamain magunakan pudak ini Smart kaina umpamanya menggunakan kada sampai waktu kaya jin ginawati Smart eehh cita-citanya kada sampai Smart eehh banaranlah iya Smart nalagaring oh nalagaring.

Cuma sapantara anak ai kita baya santai-santai, bamandi-pandi, kita berurus anak-anak ai. Baruku-ruku kah kita dahulu anak. Kaya lalu anak ai lah. Kini nang ajarinya kita beduduk-duduk di sini anak ai. Kita malapas talah anak ai. Ah, nalajaring. Nah kita nalagari nya baistirahat dahulu anak ai bajalan-jalan lagi kena kita mama antar anak jadi nalagari nya lah dangar pamandiran ku anak ai lihat ai nih sakalinya nasib anak ai jin gundawati nalagari nya mati sudah dibunuh ulih narasoma anak ai dibunuh ulih narasoma anak ai.

Iya anak ai. Aku pina bentukan sedikit lah garing lah. Ayuh anak ai. Aku kada anak ai kada pisehat banar anak ai. Aku baru pina kepanasan lah garing ai. Kenapa bapak? Ai datang di ano datang di hamak semalam aku sebelik di kandangan datang di hamak pas tengah garing kurang berbagi ano

Dua hamba tapi satu hamba nang kada diciptakan apa itu bapak oh mana lagi ring itu zaman haji jawabannya anak hai hamba wong anak hai wah seratus untuk bapak nah kau ada pulang tetangguhan anak hai Sabalum alam napa diciptakan lagi ring umai bapa hadang dahulu lah sabalum alam tu napa diciptakan ade ade bapa itu pada alam haja diciptakan kan alam tu dahulu bapa diciptakan ada anak ai sabalum alam itu diciptakan piti pira anak ai haa.

Jadi pangantin ja kita pesta itu diadakan pesta basar-basaran. Jadi ujar samar umai liat bingung samar disitu tarang mandung samar. Ujar samar andai kata jar samar ada radin pandu disini pasti bahagia jar samar aku. Aku jar samar asa kurang liat radin pandu kada ada. Lalu disitu samar maranung jar kita jadi itu parkawinan basar-basaran pesta segala macam diadakan. Lalu Narasoma babicara lawan Semar, Kakang Semar, lawan iya Semar, ini parkawinan Nip, mariah pista macam ini aku masih balum puas jua Semar, perasaanku masih kurang lagi Semar, Ah masih kurang? iya Semar.

Ma, siapa ada bisa manarik di sini neh. Tanah lagi ring kada bisa jua manarik han. Bagus bagian ni hai. Pitruk kada bisa jua manarik. Apa gini ulun kada bisa lagi manarik han. Ulun bisa ai manarik. Cuma waktu anu biji ulun kawa manarik pun jua han sambil minum jinit. Kakang sambar kada macam itu sambar. jadi maksud sama sampiyan handak napa pun kakal samar kiri kiri ikam hakun sanggup dah samar tulung cariakan penari samar bawa ka sini samar nah ulun kada ada baingatan penari pun han cuma ada pang nang bisa menari bahini ulun ada bisi kawan pun han radin pandu. Oh itu kalau masalah manari harat urang nitu pun han mangaji bisa harat urang pun harat ulun bisa jua mangaji cuma bigi-bigian bigi wadak dan bigi salak jadi kira-kira sampean kawalah membawakan ke sini sama kemana membawakan pandu pun pandunya aja udah kada lagi kira-kira pun kakang samar coba sampean cari samar

Nalagaring, oh nalagaring. Napa bapak? Eh, ako nalagaring ai. Ah, ikam bagana aja di sini dahulu anak ai. Ako disuruh Radin Narasoma mancari mancariakan panari jar nalagaring ai. Radin Narasoma handak diadakan tari-tarian anak ai di samping parkawinannya itu anak ai.

Apa aku asa kaganyangan haja nalayangi lawan Pandu? Aku yakin Pandu masih hidup anak ai. Aku bah no ada tah mimpi no lagi ring ai. Ah berarti Pandu no masih ada anak. Jadi di cari lah. Ko cari demi ni anak ai. Ayo bye bye, barangkat haja kada babuang waktu lagi kena habis waktunya bye bye.

Jadi dipanggil ulah itu Lurah Samar. Daya Radin Pandu, sampian dimana Pun? Kakang Samar. Pun, sampian kah itu Pandu Pun? Iya Samar. Aku Samar. Ah, sampian dimana Pun? Kakang Samar. Ikam kada malihat kah lawan aku Samar? Aku parak tajajak ikam Samar. Aku tasa. Takasak di sasala pohon-pohon kayu, ka akar-akar kayu ini samar. Nah, di dubintu ka sampian pun. Iya samar, umang ma sampian pun. Kalalawasan pun kada dapat ulun mangira sampian mati sudah pun. Kalinya sampian ada haja lah pun. Takal samar, aku satalah banyu itu landas, aku sangkut di sasala akar kayu samar. Nah. Jadi ayo sampiyan umpat ulun pun kakang samar kaya apa ini samar ayo sampiyan tarang pun iya ulun manataknya pun lah uh, sampiyan bangun ha pun kakang samar wah aku sanang betamu nang dikam samar ulun lagi uyu sanang pun han Sampiyan ka mana haja salamat ini samat. Ulun ka mana mana pun ha manyawita salawas kadada sampiyan han. Ka mana mana ai ulun tadi pun han. Iya si. Jadi pesan sampiyan nah sampiyan kita kada banyak waktu lagi pun karena waktunya sudah handak habis sampiyan ba ba umpat ulun haja pun ka nagara gara itu nagara tampar rata. Sampiyan kan bisa manari pun, iya Sma. Nah di situ ulun ada bisi pagustian hanyar pun ngarannya Narasoma pun. Narasoma. Jadi Narasoma itu pun kabetulan kawin lawan Dewi Kunti. Nah jadi kabetulan Narasoma itu handak maadakan petari-tarian pun, handak maadakan ujar urang apa jakanya manuping kah jar urang bahari tuh.

Onna baran sintan jenang sila aku laras tading pandu aku lawas tajeret aku liat wah kada usah bacarita ikam aku sudah tahu kejadian kejadian ikam kada usah ikam mancarita akan liat aku tahu sudah sakarang macam ini aku handak minta adakan tari tarian kira kira kawalah ikam manari akan.

Kakang Semar, Ya, ya, Raden Narasoma, kanapa macam ini Semar? Yat Dewi Kunti mamaluk lawan Pandu Semar, Ah, kanapa maka macam ini Pan Iya? Aku kada mangarti Semar, kanapa macam ini Semar? Ikam Yat maka mambawa Pandu ka sini Semar, Nah, ulun nang disalahakan lah sampiyan luput banar am, maka sampiyan tadi sampiyan cariakan Pan ari ulun ada itu ulun cariakan ai Pan, kanapa maka ulun disalahakan? Nya ulun ni kakana sasalah akan haja ni mau mulai nah bahkan ini takana waktunya kira-kira di negara ukir taruh sama ulun juga pun disalahkan di negara Jarawaka ulun juga nah ini pulang ulun pulang disalahkan pun kakang samar kenapa macam itu samar kadang dulu ulun mandirakan pun Kaya Radin Pandu kakang Semar kanapa Semar kanapa sampian tu itu gin dirarasuma pun kakang Semar kada aku nah handak Semar Dewi Kunti nah handak mamagut aku Semar berarti kada aku nang maambil maambil bini urang Semar ayam nia pun heh Kaya Dewi Kunti ah nggih Semar ai kanapa tu banar ai pun sampian sudah baisi laki pun lawan kepala narasuma. Ai, asal haja ikam tahu Semar ai, aku kada cinta lagi lawan Narasoma Semar, aku cinta lawan Pandu Semar, mimang dahulu kami sudah dijuduhakan lawan Pandu Semar ai, aku lawan Narasoma ini Semar ai tahu sudah Narasoma Narasoma ini bukan urang baik baik Semar, nah ya banar am lah, eh aku kada tahu nah, gagal Semar, kayapa Semar. Ai kada mau inya malapasakan pun. Kakang Semar, Daya, ikam ikut narasum apa umpat aku ka Semar. Nah, ulun maka bingung ampun ha. Ulun lawan narasum ma lawas jua tang makan nasinya udah han. Lawan sampiyan ni ulun mulai padaituan sampiyan sampai sampiyan nanihan. Jadi ulun ni bingung pun.

Narasoma, Narsema, iya kan kada ako nang bakahandak. Bini ikam liat nama manggut diako. Bini ikam diukun ti nama maluk ako liat. Jadi kada mungkin lah saandainya ako marabut ini diwikun ti bapa ko marabutnya liat. Tapi nang ngaran diwikun dihandak lawan ako barti itu jodoh ko liat. Kalau macam itu sudah kita kada punya waktu lagi Pandu. Sakarang tatuakan disini sehingga ajal ikam. Ikam kah nang bujur-bujur laki diwikun di aku kah nang bujur-bujur laki diwikun ti The Minis dah Kalau macam itu kita ambil cara kakarasan bila ikam kawa mangalahakan aku Narasoma ikam judul ulun diwikun ti tapi bila ikam kada kawa mangalahakan aku aku ba judul ulun diwikun ti Narasoma Narasoma Kalau macam itu ya tasarah ikam haja sudah.

Sasat jalan ikam lamah kada mungkin ikam kamalahkan narasoma sudah narasoma kada wayah pulang ka marga ikam sakarang sakarang tunaiakan apa kahandak ikam jadi di situ manurut dalam caritanya lalu di situ gigir ujar kita nenek di negara kebalah rata itu pengantin itu Dewi Kunti memeluk terhadap pada Dewi Rata jadi jenara semua terlanjur semegini macam Di situ di situ tajadi paparangan jar kita itu narasumba bahadapan lawan Pandu Dewi Nata jadi di situ jar kita tandingan balabar kawat tandingan karangi sudah jar kita nang ngaran narasumba ni lihat orang kurang pangatahuan ujar kita narasumba ilmu sudah di cabut sabaru talu narasumba katiwasan bahadapan lawan Pandu kada mampu jar kita narasumba mahadapi Pandu.

Lalu di situ badoa lalu inya kita tajadi paparangan bagawan abiasa malah kada bahadapan lawan bagawan angin sapati lalu di situ katiwasan bagawan angin sapati jadi kita habis itu liwat narasoma jadi ujar narasoma kada kurilakan saumur hidup ini am jar narasoma carita nang bajuhur dandam saribu tahun ujar narasoma ikam ku ingatakan panduai anak cucu ikam takani bila apabila dimana batamu lawan aku kada kurilakan ujar narasoma aku mangalah sudah. Daya Raden Pando iya sama kaya papon Narasoma hampir katiwasan sama untung Narasoma lari sama kawitannya lari jua sudah pon cuma jar Narasoma tadi pon kaina kuingatakan ujar Narasoma ini Pando atas kajadian macam ini kujadiakan sajarah ujar Narasoma kaina jar sampian hati-hati pon. Ya samar apa apa aja rikam samar. Nah jadi kira kira pun ini narasoma sudah akan dewasa pun Dewi Kunti sudah jadi milik Pandu pun mau sabagnya Dewi Kunti itu lawan Pandu aja pun jodohnya. Nah jadi di sini kira kira kada ada lagi sudah pun di anu akan kisahnya habis berataan. Nah jadi kira kira Cukup sampai di sini sudah pun ulun setakolah liar jua sudah nani pun han sakalinya panas arinya dikira naung haja tadi jadi kira-kira pun kisahnya sampai di habis sudah di sini pun nah jadi umpama ada tersalah-salah pemandiran ulun mohon maaf pan han ngaran ulun ni bila tamulai bepandir ya udah pandir bila besar pun kada betaha pemata lawas waktunya nang tas capat nang tetawas ulun minta rila minta rida pun han kira-kira Kita cukup pedih sampai di sini pun. Mudahan kita betaman pulang di kisah nang lain pulang. Itu kisah habis kisahnya pun deh nang bejudul Dendam Seribu Tahun pun. Jadi di sini pun kita maundurakan diri pun mudahan kita betaman di kisah nang lain pulang pun. Nah, jadi kira-kira cukup saja dulu pun wassalam. Kita beristirahat mendak hujan gitu.